Na okwanire omwanche omorigereria, naende tiankwariganiri korwa ande onsi ase origereretie omwanyagetwe gete ebikuru, ase omoroberi bw'oboremi na obonda, ase tokoretera obomanyi igoro y'oboremi ao ao, ebimeri ao ao, ebi'endagera biria bikoreta chibese gose bikorwa cash crop, etugo, amo noboremi bonde obonge. Naro twachire ime ya Gitusu Ward ase tokorigereria oboremi bw'amatunda Nyakoranda, gose aria bakoroka egesongo ng'a passion fruits, na abande nkoyeroka bare amatindogoro. Inche Nyasuabu Obed nakwarigeneria. Naende nkwariganie omwancho omorigereria ase togochakera omoroberio rero, tokoumana nomoremi bw'amatunda aya amatindogoro, gose amatunda Nyakoranda, okorokwa buna Solomon Ketenga. Korwa ege ensemo ya Gisusu ase eward ya Gisusu ime ya Kisii County kiatotebia ere ning'o naende agenderere gototebia igoro amange igoro y'obosimeki bw'amatunda nyakorande. Mbuya mono sana ase omorero. Mbuya mono morwaria. Ee, tari ingo omorigereria aye ning'o? Inche buna ominto omorwaria inche ase amarieta ange orokwo Solomon Gitenga o Nkarura. Inka noga iga ase ekenyoro ekio kia Yatirimba ime ya Gesusu ward, Elbae Masaba constituency. Naende igo nkobairaneria mbuya mono abarari baye ba mwanyagetinke aba mwachire gototaarera, na emeremo yaino mogokora nemiya mono. karibu sana. Mbuya mono sana.
Bono rero twachire buga omogondo oo, korarora buna obosibeki bwa amatunda bokoirete, nagani oratebie omorigereria oito, aragani gosimeka amatunda buna bono kera omoroberi oyoerire, abare anyore twamosegetire. Atware omoyo bw'obosio na kw'amatunda, ase engencho nkorete ng'a rigesang'ani rigere. Tomotebi ingo ng'ai agochakera obosimekigwa bw'amatunda, ng'ai ki agochakera, onde nase okorosia omogondo. Ase oria omogondo nonya agochakera korosia, omanye agochaka gosimeka amatunda. Eh, omogondo ng'aki okoyorosia omanye gosimeka amatunda.
Aiga, mono mono ase omogondo egento toko togochia twarigereria, ne riroba. Riira bagochireria atwara amarwaire, okonyora buna root rot gose okonyora emerioch yauma. Oborwaire obo iga mboichire ase riroba rito like ase emegondo yaito. Igo kenge egento ekeene togochi twarigereria, riroba eri iga aye ase togosimeka ritundo tokorakunye enkoro. chifuti chire inye, kogenda bobe eka na gocha iga, na gochia inse chifuti inye, korwa abwo twamanya korwa oo twatiga ang'e amatuko ikomi na ane, engiya oyo araka eeh, narete oboyo bwe chingoko, gose boria bwe chiombe naumire, natang'ani ase engoro ime. Ekero nabobekire namakoreta riraba rimo amo, nabeka korwa igoro, ingokora korwa agwo namagoso ogosimeka bono na amatunda, eh. Engiya ekoera mogo mogwancherera aria, mogoegwe chingoko, motari kobeka ekero oteba gose na esike ya eng'ombe, gose chimbori, engiya ekoera obwate amo chingoko. Mono mono nkorora ng'a, oboyo obo iga mbobwati. kemikoo mono mono chirachi koreta bobe yaani ase afya eeh ase emebere yaito. Bono inche nkorora ng'a natumia oboyo obo bwa ekienyeji. Igo ng'a
ritunda erii ritake rire endwe ritarasimekwa, rigotwara omochando ase omobere bwa omonto, nari akwarokwa riria oboyo obo. Omorigereria buna omoremi atotebiri, amatunda aya ekero okoyasimeka notakeire origererie, tachi gotwara keria bakoruga egesongo ng'a chikemiko, echi chirachi konyora gosaria afya yao, gose gosaria obochenu bwa omobere bwa omonto gose komorentera amarwaire. Igo tomonyore omomanyi oito Samuel Matonda aratotebi. Inki gekoera bako recommend bagwancherere oboyo bwe botabwati chikemiko?
Mbuya mono ominto Obed korwa Mwanyagetinka TV. Ekemeri kia ritunda Nyakuranda na ekemeri gekoregwa buna endagera na mwanyabanto. Naende riria okobeka. Chika emikoo, gose okobeka obwoyo boria bw'eduka mono ekero okwaisirie gochia kogesa, nigo okonyora ng'a chika emikoo chiria chigocha chiatoka ase ritunda ime ekero kwarigesire, chiria chigochia korigereria gopimwa yatoka ng'a noo chire ime, igo bono chika emikoo chiria okoria chitara chitarakore egasi yaye eri chikore. Bono naki eko ekoba buya ekero togosimeka amatunda aya iga, twakora oboremi buna obwo omoremi oyo Samson Gitenga o Nkarura agokora. Okorokwa organic farming, organic farming nigo okogenda kwarora etugo eria yao obwate, oboyo boria kwabwomirie bwabeire obuya kwaboreta nabwo okomenta, boria bono obore obuya mono, ekogera ritunda eri nabo tore gocha mogondo aa, ngocha riria riakorire kogenda echiro riagenda chisupermarket buna chia Nakumatt, Tuskys na echinde, naende marange riatoka riachire ng'umbu kooniwa ng'umbu. Ekero rikogenda ng'umbu, nkopima bare chikemiko gose nchire ime. eprocess ekorokwa MRR, gose minimum residue levels, na naende bakora egento ekorokwa traceability, babwati ng'a inki kwasimegete, inki kwatumiete mogondo okogenda mpaka rituko ri- ritunda eri riachi goika ase eglass konywewa buna ejuice. Bono ekero otumiete manure eye ya kawaida yaito ya etugo, nigo okonyora ng'a obochenu bwa emebere yaito na aria oyo oyogochia korigora magega bwaikaranire, ya- yachi gokonya. Erio nigo.
Omorigereria, magega y'okorosia omogondo oo kwaremire igoro buna omoremi agotebi, kwabekire obuoyo, kwaburukaniririe namabara aria amamwamu, tiga ng'a omoremi agotebi bono ng'aki ogosimeka ritunda eri, erinde richake komera, omanye konyora. rigesa riao ri'endoro.
Bono oyo ominto omorari korwa ekero twarigusire e nursery bed, totebe ng'a nchakera ase
chintetere ritang'ani, chintetere echi ekero to- to- twararigirie amatunda aya ara kabere. Ntobwate ritunda rikorokwa yellow passion fruit na purple passion fruit. Bono iga ase amatunda aya abwate are chivariety ao ao. Igo ng'a ekero nasimegete ngakora nasorete korigereria buya buya ng'a naro yakwama amanene naende agwansa. ayare amanene ngochia ayare agokonya, nonya na ase chikiro, na obwansu bwaye naborobwo na obuya bore. Igo bono chintato eria echio ekero nara- narigetie nachagete komia, Igo okorigia amatunda aria are amaya, Amaya. kwamenta chintato eria Chintato eria. kwaanekera. naanekera,
nachiburukania ribu, Ribu, eh. inki ekogera okobeka ribu? Nigo erio ingochia eria goika amakonde aria ase chigo echi komerera ase enaseri bed, eh.
Bono ekero nabekire ribuwa erio, naenda nachisimeka. Amatuko aya nigo etakeire kwoma kwansa, ekero etarachi gosimeka, ekero okwanire. Aroro, ase okwoma nchibwati bokong'u, goise gwancha nabo gochibeka, rioka riria buna kwamete ritunda na kori. beka eye nase ebitabu kegima, ndibwati gokora, eh lakini inche bono ngotaka ng'a chioma nario ekero chigochi gotaroka, chiataroka chionsi, eh, nsa chinde ochibeke chire chimbesa chire chitachikomera, chiraise kogunda, eeh bono.
Igo bono gwacha kwabeka chimbesa chire chie nasari? Ekero nachibekire nasari, nigo nkoganya chire emetini goika ene. nanyora ritunda eri riabere ritambe ang'e totebe efuti eyemo iga, gochire enaseri nkona kobeka ande obuya bwa DAP, na gosiara amariogo y'amakonde naria ebichuri. korwa rende namanya gocha bono nairani mogondo buna Ritu ateba, nasoa koriaka amariogo ya obokendu aye ebichuni, Iga eseedling eria ogocha gwasimeka aye konyorete ekero okore emeti enyene. buya eye yakore emeti enyene ekero ogochinyerete mogondo oo okonyora bono ndiri ochi kogongera eri bono okoribeka kwanyora rikong'ete na rikere naende omobaso ndiri ochi ko- koregera, eeh bono.
Ekero kwarikire mogondo, kwamanya korenge simeka ase engorere kwarosire. Ase engorere narosire ngabeka oboyo. Korwa iga bono, onye omoraka ero ore nabo ngokora mulching na ribekerere eubi round round, ndibase gochia kouma. Eeh bono.
Ritunda ekero riasimekirwe tomanyete ng'a egete kia ritunda gose stem Eh. ere nere eye endagera gwenchera gete. Eh. Igo nditakeire erio nkorora onye nemo okorisibera. Eh. Naki totebi ng'a okonya kosibera ritunda.
Ogosiba oko bono, ogosiba ase eng'encho itunda ndi. Konyara gokiina rioka goika risie goika ere ase ebichanga. Iko bono erio ikogania torigie egechanga ritang'ani gete igoro ne chiposti alafu tomanye korisibera egusia ase riko chikoranderera goika risikonyara goika igoro risoe gotara ase egechanga igoro. Yebo,
igekora mogwancherere ebichanga buna egosuba chingori gose ekende kiao.
Chingori ritunda riko rigikire riasoire kobeka amatunda buya, ngoenda rire riatwara oborito obo oke, obo okobua chingori bono chibutoke, eeh bono. Eyio nere esababu enene tokobeka ebichanga. Naboigo nebichanga ebibwate. mbire bire ebinyerere, igo goika naro toteeme kobamanyia ng'a ebichanga ekero kere ekenyerere ritunde rigochia korarera igoro buna bono isiko riria erio otari kombeti buya, rigochia korarera igoro rinyore egechaanga kiange ekenyerere nabo rikoo rikobutoka eeh bono. Igo bono etagete omoremi anyore egechi ekenepio eeh.

rikobwata amaroere akogenda asaria emeri, naende mono mono rikoruera korwa inse riasaria, riasaria estem korwa inse aaria. Egesie ekiya nkeri nere okorire osimekire omanye otware obomanyi obo ng'a nabo akwebekera nonye ne enasari, korende oyo ogochi gochaka otamanyeti amang'ana ayio onsi, iga atakeire amanye kwansa ng'a kare aremire enkoro eria akorire, arosirie amaraba aria ime,

Horticultural Crops Development Authority, ba ba bakorosia chinasari, oyo ase oyogochaka, bareta bagora embegu igoro ororo, etabwati borwaire, tochi korusia oborwaire bwa omogondo onde orente kwago. Bono oria ekaraigete gosimeka riria ritang'ani, bono bakona koeroseria kogenda eka orotware obomani, korende. Nabeire buya ng'a equende seedling eyemo gekooni gochakera chisiringi emerongo etato mpaka emia koreng'ana ngai kwagora naende nereria eria. Bono nabo ogochaka goetera ase okogenda kogora eseedlings korwa ase enursery operator. Igo buna bono ototebe oyo otorigereti korwa gari onye tabwati takonyara korosia enursery igo gwaye nabo agocha agore chi seedlings chire ready. Nabo akogora seedlings chire ready. Eeh. Eeh bono. Naende ekero chikorosiwa chiria okonyora chire chi grafted grafted seedlings. okonyora ng'a ise the root stock eri ya ise iga ebwate characteristic ng'a terigochi kotwara terigochi kobuna amarwaire aria ya ya riroba bwango. Bamanya kobeka gocha igoro kwaigwa omoremi akwane igoro ya obwansu, gocha igoro ase iron babeka ri chiqualities chiria chingiya chiria omoremi ateba ng'a ri ritoke ri ri sorry ri ri ri ritunda ri rinene, ritunda ribwansa buya, ritunda rigotwara oboga ase omonwa. Bono mokonyora ng'a agwo nachakerete, bono oikire ase agwekorera bweka ebiamate. Ebiamo Nyasae. Morigereria, tiatoratimoka eke igo, korende tore kogenderera nomoroberio.
Inche ngire chikwamboka Charles, noyo ndi mwanyagetinge oboremi na obonda.
Mbuya mono ase okorenda kobeera na intwe omorigereria, ase omoroberi bw'oboremi na obonda, aye iga mwanyegete inga chibi. Konyora torenda ase ogotimoka osinini, twateba igoro y'ogosimeka ritunda, twarorire buna riarusigwe ase enasari, riabekirwe omogondo ase ritakeire kogenderera gokinda. Bono nagani omoremi oratotebie ng'a ritunda eri korwa narisimekire ase omogondo one rituko riri ritang'ani, egeka keng'ani naki nkoganya mpaka nyore obosaku bwane obotang'ani.
Aiga, ee, mono mono abaminto ba Mwanyagetinge TV, totebe ng'a obe tokonyora omorakera, ee osimeke igo oumere ng'a embura nero ororo buya iga, na oboyo onya kobeka, igo okonyora riria ria emetini sita.

Tobwate amakonde naragocha abutora amato, amakonde aye iga nabwate amariogo togoaka, egere yatanga amakonde takoria amato. Korwa abwo togocha chingaki buna echi embura egotwa enyinge mono obokendo na barobwo, ngochibore bwareta emechando emenene, nero nabo togoaka eriogo riria obokima. Naende korwa abwo ntobwate. Ntobwate ebichuni gete ebibe sana, ebichuni bikorokwa ng'a diamond, beetle. Ebi- ebichuni ebi kokiarumire ritunda bono ogosoa konyora ng'a riasoire ko- kwe- kosusana Ritunda omote gose omote omonyene. ritunda, eh. Nonye nabo nkoroma ribaka nonye na ase amatunda amanyene, eh. Igo bono rirorio, nabo ngoaka tore amariogo aya. Ekero tonyora obosemi bonde korwa ase oyominto Samuel Matonda korwa Care Volunteers in Partnership Kenya, aragotebie igoro y'oborendi bwe ritunda eri mpaka riabekire ritunda ritang'ani riria oragese erinde rinyare koba rigokoa efaida.
Mbuya mono Mwanyagetinke TV ase ribaga naende. Ritunda eri iga kare riasimekirwe riabire transplanted, buna omoremi ake atebire. Nigo rikongenderera koburugerwa buya na kobekerwa obuoyo mono obobwato ateba bw'etugo nabwo obuya mono. Riria rigochaka mapema nabo tokoribekera oboibori bwa DAP. DAP eng'encho yaye ne diammonium phosphate, eye nigo egokonya emeri yasoka bwango yachia korigia endagera. Bono naki okoraga togosimeka tokobeka DAP.

kobwatekana ng'a Nkai osimegete, eriogo ndiro ororo ekero recommended rigwakwa ri'ebichuni. Amariogo aya y'ebichuni naro amaya ancheranire agotumeka ase ebimeria ebi bi'endagera buna amatunda ekogera kare ogo rik- rik- rigokore rigoita ebichuni biria chingaki chinke, yatoka ng'a eriogo riria riaerire chi riaerire chinguru lakini riakorire egasi yaye. Amariogo naro ororo amange lakini riria ayare recommended mono naria okonyora akoroseria korwa ase amaoga buna aya parathrum, tosi togosimeka gosii seita. Gokorwa aroro twamanya konyora ng'a buna riria riarendire ngoko pruning ngokorwa ere, so that gwatiga ebisiki gwatiga ebisi chinsagia chi chiri chinke igo chikogenda konyora endagera, erinde amatunda aya achikoba achi gokina buya. Naa oko egento nkere otokoroka training, training training na ogosibera oko, ase egesongo training, lakini bono ase egegusii ntogoteba ng'a ogosibera ne twateba ogosibera ne ne ne ne nenkori gose e- e- eusi obotwaro. erinde ritunda riria riaranderera riaika ase egechanga keria obegete. Ekero kwabegire kwamanya gochaka korioroka riria ase rikogenda gochia, na naende ng'a onye kere ng'a amatunda ao norang'e na ase amache, ekero kiaumora kera, nabo okorikorera irrigation, nabo okoribekera amache, erinde ekero riaigure amache are riachaka go shoot. Ebisicha ebi iga, erio ogonderete ogoaka, riria rikogenda riakonya ebisicha mbikwaroroka. Eritwa riaka, yaani ne mbolea safi iga nero ororo etype okori okoriaka rinde ebisicha ebi mbibase ko kwaroroka. Na ekero ebisicha ebi na naende nari bigochi konyora chinguru chiogochi kobeka amatunda aya iga, naende amatunda aya ekero okona koya koya koya koyasiarera amariogo tachi kotwara bimoa binde tachi kotwara chimark ekero ekera bi bikoende rikondo rikoruma iga okonyora riatwarire mark. Rigotwara emark, onye ritunda rigochi kogenda echiro ya ng'umbu, eyio ne reject. Bono gwe erinde riku riaye rinde buya kegima aiga, tiga goika emetienyi eye etano na rimo, nabo okonyora gwachare konsi gotwara rigesa riao ritanane ri'amatunda. Mbuya mono.
Omorokereria mbuya mono ase okoenderera koba na Mwanya Getinga TV ase omoroberi bw'oboremi na obonda buna naye. Buna oenderete korigereria, ere otogendererete korigereria igoro y'oboremi bw'amatunda, amatunda amatindo goro gose amatunda onye koranda. gose buna bakoyeroka omonwe bw'egesongo, passion fruits, etore ase omogondo o Solomoni Getenga, ime ya Gesusu ward, Kisii county. Oyominto Solomoni, eh, ekero kwang'eire rigesa ritang'ani, buna goika gototebia ng'a ekero gwasimekire amatunda six months chiarire, onye ore kogesa, ching'aki ching'ani naki okogesa amatunda, na omwaka oyomo, miaka ebere, gose ng'aki ching'aki echi ching'ani naki.
oyominto omorware ritunda kobwatekana ekero riroseire buya, nabo rikoira goika emiaka ene. Emiaka ene. Eeh lakini buya buya ekero rikwama ribwate chinkuru, rika ribekire aye amariogo aye boronge na omoyo boronge, ekero rikwama rire rinene ribwate chinguru ngoika emiaka ebere, eeh bono. Gachia nabo okonyora ritunda riria rigiya kabisa eh.
Egento nkere nataka gokoboria, onye nake ande itunda erio naki tokeire korimokereria igoro ang'e ni korwa ase rilago, na yaya onde oche aare ang'e chibuti gose saba iga, ng'aki tokeire korimokereria igoro ang'e ni korwa ase rilago ase ogosiba omorando oyo ne chiposti chiaito gotumia.
Chifuti chire recommended buya ngochaka futi inani eh, echio nachio chire recommended chiganeirie kabisa korwa namachiko ya agriculture kabisa. Futi inani nigo emineti Mister Matonda buna nabo omo- omia akonyara korusia rire eriogo naende nabo akonyara kogesa. Ebi nabio ekonyarekana, ekero epambu eria egosiarorera gochia igoro, okoteba bono abande okonyora bagochinchia ase eng'encho ya obotambe, babeka nabo futi sita iga, lakini ekero riria riria igoro, ekero rikwama gocha ase embura, riatimboka gocha ase, bono nabo nonye na ogosiara ndaisi, nonye na eri ogosiara eriogo ndaisi, nonye na okogesa ndaisi, eh.
otarende ase okogesa, omoremi nare bono igo otorigeretie korwa aria, onyorire ogosegi ati okong'ana inche bono ekeango naende ande megaka igoro nsimeke amatunda, otebe buna iga kwao, emetango ere nigo egosimekete. Emete ere mia tatu, chimi isato iga.
Emete mia tatu. Omoremi ore sa ko- gose omonto bosegi ekirwe otaete gosimeka amatunda bono. Ase okobori expense gwatwo gose chibesa gwatumekire naki ching'ani korwa ase okogora ebichanga koros chi seedlings kobeka enasari mpaka chipost naki chibesa gwatumekire ching'ani mpaka amatunda aria abekire ritunda ritang'ani erinde nere anyore obo obomonyia arore ng'aki akorwa ecapital eng'ani eh.
Aye ekeroo ominto omorwari nachagete, enara enagorete aa moyo. barie chingoko korwa aria kiamokama ase omotugi bwe chingoko oro. Igo ndatebe ng'a goaka chis- chibesa chiane goika bono chiaa natumekera ang'e korwa moyo kogora ebichanga, reberi mpaka amariogo, natumire ang'e elfu sarasini. and thirty thousand. Eyi igo totebe ng'a lakini nchiri gotumekera rimo, chibesa echi iga ekero omoremi atete gochaka, ebinto akorarigereria ebinene mono mono, nase buna obuoyo na kobeka seedlings chire, eeh ebi nabio ebitang'ani, ebi binde bono buna chipost amo na ebichanga, ebikonya gocha bikong'ora ng'ora buna ritunda rigendererete kono kogima, lakini ebire ebinene kabisa akorabekek oboko. na amariogo ekorera ara atakeire ase ake korwa korera ritunda mpaka goika ekero rikire rikogeswa.
Omorigereria egento nkere omoremia antebiri, ande ake antebiri ng'a oboye asimegerete amatunda aye oroche mogondo ogakwaye, iga agoretie omoremi bwe chingoko. Naende togoteba iga korwa mwanyagetinge ng'a oboremi na obonda. Timanyeti aye ngose egete ki kwanyorire ase oboremi na obonda, tiga tora timoke ase nini, tokoirana, toriirwe na amatunda aya akogeswa. Mbuya mono.
Inche ase amarieta aye nkorwa Claire Mukere ase Nyeri, korwa aiga Ibeni Lokecheti. Genderera korigereria Mwanyagetinga TV, oboremi na obonda. Ase amarieta a Grace Kemuma Onkoba, nigo onde ime mwanyagetinge TV, oboremi na obonda.
Yongorokwa Teresia Nyaboke Monyenye, mwanyagetinge TV, oboremi na obonda.
Morigereria, mbuya mono ase ogoanderera koba amo naintwe ase omorobero bw'oboremi na obonda, konyora twarorire igoro y'oboremi bw'amatunda aya nyakoranda, naende konyora tore ande ase ogotimoka, ntwanyora buna ching'aki ching'ani naki togeire koganya ritunda eri riao erinde richaye korenta rigese ritang'ani. Naende omoremi otebire buna oise kobeka amatunda aya ao buya, nabo ogotwara rigesa ri'omwaka gwe gati y'emiaka ebere na emiaka ene. Okogesa amatunda okogesa gwoka. Tiga aratoorokererie buna tobwenerete kogesa ritunda ekero riabeire. Ee ominto omoraria Mwannya Getinge TV, ritunda ekero riakong'ire riatobire goika riikire ekerengo keria giogochia gotugwa, nabo rigochenjia ekala, gose kori bono ekero rire rire rirere, igo okonyora rire. machangi. Lakini kobwate kana buna riko na gokina na go- gokong'a nabo okorora rigoso agochenchie ekabe chi- engaki chiria, ekero riasoire gotoba. Igo iga iga ekero otagete onyore ritunda rigiya kabisa ogochi ko- okogesa, riakong'ire rigochi gwansa buya kegima, igo okonyora ng'a mpaka o- Oganye ritunda eri ritobe goika rigwe. Ee, bono oise koria ebibe na korwa ubi igaa, onye riachire kogwa, lakini rigaika kogwa tuni nomorando oye. Igo bono, mono mono inche ngosegete abanto baminto batiga ritunda riato goika riagwa rioka. Echi nachi chingaki okonyora ritunda riabeire rigiya, ritobu, rigwansa. Eeh bono. Na ekero otaete chisa chinde chiria chigosoyeire ase echiro, nabo oria oria okorigia amagasi, kwabutora, emagasi eye kwabutorera aye iga ase enchera eyemo ya okogesa. Igo omonto ekero okogenda ong'usa ritunda enchera Yaya ritunda okong'usa koria bono okonyora ng'a gwasire gochande emerande eye. Eh, estem yeria ye- eritunda. ye- yeritunda igo bono ere buya onyore akamagasi, kwanache.
Morigereria, ekero ritunda erio riaonchoire erangi riabeire motobu, nigo riabeire riko gesu. Lakini buna omoremi akagototebi, Ete kere gwatiga ritunda ekero riabeire, tiago rioka, buna oroche tandorete koemanya igoro y'ogosimeka na okogesa kw'amatunda, ayagwete mogondo, aya ng'a iga abeire, naro bono abeire ate kere kogesu. Bono omoremi korwa intwe agayeteka mogondo kwao, twaemanyire gosimeka ritunda, twarirendire mpaka riabekire, bono ndoche ng'a twagesire mpaka erio neri mbwate koba koiga. Ebinto mbire ekeri bakoroka egesongo ng'a challenges, gose emechando eria ogoetera ase ogosimeka ritunda mpaka rigesa, totebi ngo challenge ri'ogoetera. Obokong'u boria ogoetera bore namatunda aya koyasimeka gocha gocha baka buna bono gwaikire kwagesireire.
Otebe bore obonene obonene mono abaminto ba mwanyagetinga chiria, obokong'u boria ingo chiranyore obonene mono, totebe obokong'u bore aa gatato buna ndatebe, tobwate obokong'u. chinyoni ngocha chire chiarie ebisicha, na ekero ebisicha biabekire, chinyoni nchire chigocha chiarie, chiarie mpaka nonya na amato. Igo bono ebisii ebi, mbinarete bono iga ase eng'encho ngete bieru biatamborokire ase eng'encho tore mogondo, lakini mbinarete koria. ebisiicha,
n'eneteyo nero biochi biangusa, igo bono kwanyora ng'a chingaki chinyinge, obwo nobokong'u obotang'ani bw'ense ensemo ye chinyoni. Na ase mwanyabanto ntobwate oboibi, ee nabo okonyora abanto bagocha baiba. Na obwagatato totebe namarwaire aria buna nabatebi ng'a root rot, fusarium wilt. twachaka ne namorwaire buna totebe ya diamond bituba ebichuni bire na eyio nere emechando mono mono nkonyorera ororo totaraikera ase echiro.
Omorekereria akorwa nonsi ase orweti Mwanyagetinga TV, nkaete gwesemire ng'a bono amatunda aya nabo ogosimeka goika ase twekeire. naende onyore rigesa, rakini iga toratebigwe ng'a echiro y'amatunda nere ororo, gose ogosimeka osinywe ase okoira. Mister Solomon. oyominto omorwari gotebe ng'a inche buna nachagete gosika oboremi oboye bw'amatunda aye iga nyakoranda, nanya konyora kimbwate obokongu bwa echiro. Totebe gochaka rikisi. Echiira omari abasubati mbare bakooni ororo nabasagete, buna oye goika rero nabo bakong'akera chisemi ng'a mbairere amatunda aya iga, igo na boigo ne abaamate aba twetanaine iga iga, na ase chichiira echi iga buna bono nyachaki, esusu, masimba, totebe ng'a. Amatunda nabwate echiiro, naende naganeirie ase emeku ase obonge, nonya nabo nonya na abasae mbaganeiri tochame abanto abange tosimeke chiraro tiri koerera amatunda aya, eh bono.
Nigo okoigure ng'a amatunda nabwate echiiro, toba ogosimeka ng'a tori gocha koonia, nkooneka are. Lakini ekiagera tonyore Mister Matondo Samuel korwa Kiavolunteers, totebie aye nere amatunda aye ng'ai akooneka ase eng'encho ng'a. Amatunda aya ngocha aro isiko ya Kenya, naende naro araonigwa gochia amatunda. Amatunda aya iga, iga abwate echiro enene mono, naende abwate obuya obonge kobua buna tokagereti minto, ekiagera ngoteba igo ne eke, amatunda aya ekero agesirwe, iga akogenda akorerwa sorting, twarora aria atare mareti, atabwati kemoa kende gionsi, twanyabeka ensemo. Grade one. Twanyora aria are esize enka ake, twanyebeka ensemo. Twamanya konyora aria oranyore maybe egechuni kegete koruma, iga toka nabwate emark, twanyebeka ensemo. aria are grade one, ekero okogorigwa nonye korwa mogondo, aye namatunda agocha kogenda chi chi chi chi chi agocha kogenda chihoteli chiria chinene, momanyete ng'a Kenya ntobwati chihoteli chiaba tari chinene, agenda nonye Mombasa, agenda nonye Nairobi. agenda nonya Nakuru, chichiiro chiria chinene, agenda komitwa arosiwe ejuice, gose agenda korosiwa chisalad achi kobu kobutoranwa arie gokare fresh. Matunda aya iga naende, value addition yende neri ng'a ekero aria ande are category B, amaka ake, aria naro ngochia aragorwa. agenda korora chijuice chioteri echi chinto chiaito chinke. Aria okorora nare mari rakini are are mate korwa egesanda rakini are amaya ime, naro nigo akogenda mono amitwa arosiwe ejuice. Chintetera echi chi'amatunda aya, kere ekogera echiro ende y'amatunda aya na eya ng'umbu. Ntobwate Eldoret airport, ere ang'e nsa iga. amatunda amatunda aya amange iga akoremwa chinsemo chiria naende naki totaete intwe torime iga ase obonge, iga akogenda apakigwa buya abekwa chibox buya, age abekwe chindege airwe mpaka Saudi Arabia. Saudi Arabia, mbabwate ase eng'encho ya omogaso oria omonge, nkonywa bare ejuice sana sana kera chinsa. Ribaga riokonywa echae okonyora nejuice bakonywa. Bono amatunda aya nabwate enchiri enene, nonya isiko ya Kenya. Igo oroche omoremi gatotebi ng'a ere gakonia, oonde chiamate yamate baria batasimegeti, oonere chichiro chiria chire ang'e aiga, gose oonere echiro yaito ya bosongo, gose oonere echiro yaito ya aria akorenda bosongo agende Nakuru. Na echiro ende ntaete kobatebi rero iga neri ng'a, amatunda aya amange iga akogenda agocha agorwa, agenda Buganda. Ekero achire Buganda ayaito, agende aba packaged buya, naende atomwe gochia UK. Ekero mba- Buganda mbabwate stiri chire eye yama- yamatunda akogenda ng'umbu sana, kwanyoraa chiro ororo achikonigwa chinse chia maiko, naro aria tokonywa chia tokoenda arosi gwa chijuice, tokonyora tokonywa ase chihoteli chinene. Igo echiro ye ritunda eri nenene, nase eng'encho eria ng'a chintetera echibare chire chiarosiwa nachiria chiamariogo, it's a pharmaceutical. product, totagete tote ase totaete kogenda ime moono, tiga toramanye ng'a nendagera engiya, naende nabwate obo obo egasi enyinge mono, ekero twayasimekire, nabo tokonyora obuya korwa ase oro ase ase ase amatunda aya iga, naende tonyore o mono tonyore obonda, korwa ase ekemeria eke iga kieritunda ria koranda, mbuya mono. Morigereria, aya nabo togokorera omo roberio bwe rituko ria rero, ekero tonyora omoremi oyo twabwate buna omogeni ase rero, atoe ring'ana riaye riomoerio. erinde tokorora omoroberio. Mbuya mono igo, egento nare korwa ebirengererio binde gochia ase abasae baminto mbarie ng'a buna bono iga naboka nasoa gosiarera amatunda aya na eriogo, mambia nakorire ng'ende ndabekere na eng'ombe yane aria endagera, egento nare korwa. kerachie gotokonya toise koba abanto tobwate omokia, ribaga riogotuguta chingaki chinyinge. Tiga tobekane amo, tosegetane buna abasae, tobekane amo toenane ebirengereri, twarakora egasi yaito ritang'ani ya mogondo ase baria batabwati chigasi chiria chia ofisi, torare korera ebi chiprojekti mbari mbari, echioboremi, echiobotugi. tomanye korwa ororo, twamanya gosoka chinsa chiria ekero twakorire emeremo buna eye iga. Aah iga neri ndiamanyete.
Maya gaki konyora eng'ana ya ogosegeta korwa ase omoremi, riria tonyora eng'ana ya ogosegeta korwa ase omomanyeito korwa Care Volunteers in Partnership Kenya, Samuel Matonda. nare gosiigeta morigereria aiga. Ritunda eri gocha goika ase riaikire, egasi nere yakorirwe aroro, twarigereiri twanyeigure. Chibesa chiga niri gochaka eproject eye iga yoboremi obo, nigo chiri chinke, onde bwensi nabo akoji akorigia ebesa nke iga anyore, achakire. Ko gwachakire, keri gwasimeka, amatunda aye amanya Nyasae omanya ko- ko- ko- ko koreta embura, amatunda yaichora, twanyora chibesa korwa aroro. narochi gokoorera iga. Ekero twasimekire amatunda aya abere amange, twanyorire obonda goetera koonia ng'a iga na kera oyomo oito asimekire, tokonyora amatunda aye nka aye nka ndaetire echiro y'amache ng'umbu nigo ero export. Naki gekogera iga iga ase eward ya gesusu, tobwate echiro erarikia mokama, yarosetigwe emiaka ya maega, yare gotagetia abaremi buna aba iga, babuche batware ebimeri ebi ase obonge, Amatunda aya agenda aroro, achenwa buya, apackagigwe buya, amanya kobekwa egari ime ne fridge, agende mpaka airport Eldoret gose Nairobi, atumuma ache ng'umbu, twanyora chidollar. Nkamoranche, nabasoroire, toiranire ase oborimo obo iga, eri nario era toranyare goseria obotaka, naende tonyore oboonda. Mbuya mono, mosesenigwe. Omorigereria osikori oria okaba ogokwana iga okorio, igo mbwate ritunda riatobire, ribuanete koirwa echiiro. rionigwe gose ribwenerete koo omonto abwenerete koria. Na okoboko kwane gw'okobee nigo mbwate chintetere chiria chiabekirwe chitakeire kwoma ase nini iga, chimanye kobekwa enasari. Korwa twagachagete omoroberio twachakera okorosia riroba, okorosia omogondo, twacha ase okorosia chintetere echi. twegeire mpaka ase twaikire ase okonyora ritunda eri rire tayari ase omonto koria. Twereti ng'a kwanyora obosemi boisaine na ogosegeta gwa okogenderera na omoroberi bwa okorema. Toumera na omokubi ogocha ching'aki buna echia bono iga ase okogenderera gwesemia amange igoro ya oboremi amo na obonda korwa ase omogondo emegondo yaito.